Аллаһка мең шөкер булсын, без сезнең белән күпчелегебез, күпчелек монда 90, 95 процент мөселман гаиләләрендә туганбыз. Аллаһ Тәгалә безгә барыбызга шуны насыйп итте, бәлки, бәлки без гаиләдә ислам тәрбияне күрмәсәк тә, ләкин вакыты җиткәч, безнең күңелебез безне ислама тартты. Ни өчен? Чөнки ата-бабаларыбыз исламда булган. Альхамдулиллаһ. Менә 5 көннән иншалла рәсми исламны кабул итү э, билгеләп үтә торган көн була. 21 май э, Булгар дәүләтебез исламны рәсми рәвештә кабул иткән көн дип игълан ителгән. Рәсми рәвештә. Ә ничек рәсми түгел була ул? Рәсми булмаган рәвештә ничек килеп чыга? Ә шулай килеп чыга җәмаат. Бар бердән бер документ, 1000 ел элек язылган Ибн Фадлан исемле бер сәяхәтченең язмалар, ул менә нәкъ шушы безнең бабаларыбыз исламны кабул рәсми рәвештә исламны кабул иткән вакытта монда булган һәм үзенчә инде бер китапчык язган һәм ул сакланды һәм без аны карыйбыз, укыйбыз. Ничек булды бу сәяхәт? Багдадтан килде, безнең җирлебезгә килде бер караван. Шушы караван белән инде Э, илчеләр килде Багдадтан һәм безнең бабаларыбыз шуның алдында рәсми рәвештә исламны кабул иттеләр. Ибн Фадланның сәяхәте дип атала, русча да бар, татарча да бар. Укып карагыз, анда бик күп э, кызыклы мәгълүмат бар безнең өчен. Менә шунда, әгәр дә уксак, карасак, анда бу Багдадтан килгән илчелек килгән вакытта мондагы халык инде бөтенесе мусульманнар булганнар. Ягъни монда намаз укылган, шул кадәр зур дәрәҗәдә булган җәмәгать ки, хәтта иҗтихад кылучылар да булган. Иҗтихад нәрсә димәк? Бер ниндидер мәсьәлә килеп чыга, имма пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләм вакытында булмаган, һәм шуны галимнәр, Чишеп әйтәләр, менә шушы галимнәрнең квалификациясе бик зур булырга тиеш, әйме? Без сезнең белән ниндидер анда бер мәсьәләне бу хәләлме, бу хараммы дип әйтә алмыйбыз, әйме? Моның турында күп сөйләштек. Моны әйтер өчен зур галим кирәк. Менә шушындый зур галимнәр безнең җирлектә булдылар. Мәсәлән, менә бүгенге көндә безнең төн бетә торган мәсьәлә бар бит, әйме? Төн җук, әйме? Ягъни, ахшам керде дә, кызыллык бетмичә, аннан соң иртәнге намаз керә, әйме? Ну, бүгенге көндә, менә бүген ул шушындый көннәр. Менә шушы мәсьәлә пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейһи вакытында, җирлегендә булмаган, әйме? Алар биш вакыт намаз төгәл булган, әйме? Һәм, әлбәттә, беркем дә аның янына килеп сорамаган, әгәр дә дүрт булса, ничек укырга безгә? дип, андый сорау бирмәгәннәр аңа, әйме? Әлбәттә, ул җавап бирмәгән, әлбәттә, андый хәдис юк, әйме? Моның турында хәдис юк. Дүртме укырга, бишме укырга, ничек укырга әйтмәгән. Димәк, менә шушы мәсьәләне шешер өчен Зур квалификацияле галим булырга тиеш. Безнең бабаларыбыз ислам динен рәсми рәвештә исламны кабул иткән вакытта 900 922 нче елда монда инде безнең галимнәр бар иде бу җирлектә. Бу нәрсә турында димәк? Димәк, безнең бабаларыбыз ислам динен тыныч кына, яратып, ирекле иттереп кабул иттеләр, әйме? Әгәр дә анда нидер сугышлар булса иде, без аны ишетер идек, әйме? Монда сугыш барды, берләр мусульманнар иде, берләр мушриклар иде, болай булды, тегеләй булды, тәңречеләр булды, болай булды, әйме? Юк. Андый берни дә документлар юк. Безнең бабаларыбыз ирекле иттереп исламны кабул иттеләр, әйме? Менә бу мәсьәлә җәмәгать безне алып килә бер аятка. Без бүген сезнең белән бер аят укыйбыз. Әгъраф сүрәсеннән 43-нче аятны укыйбыз иншалла. Бик матур аят. Барыбызга да тормышта кирәкле 100% бөтенебезгә кирәк. Бөтенебез шушы аятны бүген өйгә кайтып укырга тиешбез. Андагы булган доганы ятларга тиешбез һәм аның мәгънәсен белеп укырга кирәк. Аят була, ләкин аның алдында башта бер сахабәнең тормыш юлын сөйлибез. Бу сахабаны бәлки кемдер белә, белгән кешеләргә иншалла искә төшерү булыр, кемдер белми, аларга өйрәнү булыр. Сафван бин Умәя. Сафван

Аның дәрәҗәдә Умайя бин Халяф шундый ук дошманлык, шундый ук байлык, шундый ук мөмкинчелекләр, шундый ук э, дәрәҗә, шундый ук э, нәсел һәм башка. Менә аның малае Сафван бин Умай, әлбәттә, әтисе исламның душманы булгач, ул да исламның душманы була, ул да шулай ук Билал радиаллаху анхуны интектерә торган була.

Аларны кичәге кол, Билал аны сугышып, әйма, көрәшеп үтергәнен белгәч, аның исламга карата дошманлык артып китә, әлбәттә. Шулай бит? Артып китә. Беләсезме никадәр? Шул кадәр дошманлык арта ки, алар үзенең туганы белән Умейр бин Вахб исемле бер киллер белән утырып, шушы Сафван бин Умейя аны яллап, акча түләп, әйтеп, мин синең бөтен бурычларыңны түлим, синең балаларыңны караячакмын, бар, шушы Мухаммадны үтер, җибәрә, безнең сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи ва сәлләмне үтерергә киллерны җибәрә.

Мәккәдә мактанып җөри, хәзер ишетерсез, бик сөенечле хәбәр була. Беркемгә дә әйтми инде, сер бит инде, әйме? Шушындый бер хәбәр киләчәк дип сөенеп җөри, бөтенесенә мактанып җөри һәм көннәрдән бер көнне Умәр бин Вахб кире кайтып әйтә, мин мусульман булдым, ди. Моның шок. Әле ул бит аны киллер булып җибәрде. Ул бит аның бөтен бурычларын түләде. Ул аның анда бер договор булды алар белән. Исламны кабул итеп, бу инде тагын да күбрәк дошманлыгы арткач, һәм аннан соң Ухуд, Хандак сугышларында Сафван бин Умәя зур акчаларны түгә, ягъни армияне хәстәрли, мусульманнарны бетерер өчен, ягъни исламның төп дошманнарыннан берсе. Шушы сугыш белән килгән вакытта инде ахырында беләбез Худайбия була. Безне пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям хаҗ кылабыз дип мусульманнар белән киләләр Мәккә янына һәм шунда килеп инде хаҗ кыла алмыйча, ләкин бер Худайбия килешү була. Худайбия килешү инде ул сугышмаска анда 5 пункт була. шушы пунктларны, шушы пунктлар арасында сугышмау һәм башка инде, хәзер аңа тимибез. Ягъни 10 еллык иминлек, тынычлык килә шушы э, гарәп утравына, ягъни сугыш юк, караваннар җиңел генә җириләр. Һәм менә бу килешү вакытында сез бөтенегез белә торган Халид бин Валид, беләсезме? Халид бин Валид, беләбез, исламны кабул итә. Исламны кабул итә дә Сафван бин Умәя янына килеп әйтә, мин ди киттем, Мәдинәгә киттем, исламны кабул итәм, минем белән барасыңмы ди. Сафван бин Умәя әйтә, әгәр дә ди бөтен курайшлар исламны кабул итсәләр ди, мин бер үзем калсам да, мин исламны кабул итмим ди.

Мәккәлеләр Мәдинәгә килә башлыйлар, аралашу бара, сөйләшү бара, әйме? Башка кабиләләр исламны кабул итәләр, әкренләп, әкренләп шушы Сафван бин Умея караса, мусульманнарның көче арта дип, ул менә бу килешүне бозыр өчен бер фитнә ясый, бер сугыш ясый. Ягъни сугыш ясый да, менә хәзер мусульманнар белән яңадан сугыша башлыйбыз дип, сугыш ясады да, Фетнәне ясап, караса мусульманнар киләләр зур армия белән килеп, Мәккәне сугышсыз алалар. Ягъни сугышмыйча керәләр, я. Шул кадәр зур көч белән киләләр. Мәккәлеләр карадылар да, болар белән көрәшеп булмый, бөтенесе качып беттеләр дә, кемдер өйгә качып, кемдер Абу Суфиян янына качып. Абу Суфиян шул вакытта инде исламны кабул итә.

Корабль янына килгән вакытта аның артыннан кичәге аның теге киллерны җибәргән исламны исламны кабул иткән кардәш Умейр бин Вахб аны куып җитә дә әйтә, мин Эй, туктале, туктале, тегесе инде куркып әйтә, син мине әле үтерергә килдеңме? Ну шулай уйлый бит инде, әйма. Ул бит әле генә сугышты, әле генә мусульманнар белән сугышты, әле генә качты. Син мине үтерергә килдеңме ни? Умар ибн Вахт әйтә, юк ди. Ин изге кешедән синең янына киләм. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сиңа иминлекне гарантия итә. Яни сиңа ни бирелгән, әйме? Амнистия бар. Һәм Умейр бин Ва, кем Сафван бин Умейр шушы вакытта әйтә, "Юк, диси мине алдыйсыңдыр. Шунда мине алып кайтырга Мәккәдә, һәм шунда мине бөтен кешеләр алдында үтерер өчен шулай эшлисеңдер", дип, бу бит инде ни, киллер аның янында тора. Элекке киллер.

Теге берәр нәрсә булса, качып китәр өчен, ат өстендә утырып, аттан гына кычкыра, Эй, Мухаммад, ди, миңа Умер бин Вахт әйтте, ди, син миңа гарантия бирдең ике ай. Дөресме бу? Пәйгамбер салсам борылып әйтә, әйе, ди, сиңа дүрт ай гарантия, ди. Дүрт ай. Һәм бу аттан төшеп, ислам турында сөйләшә башлыйлар, аңлаша башлыйлар, ләкин исламны кабул итми. Һәм Пәйгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейһи шушы вакытта бер зур кавым сугышны игълан итә. Хунейн янына баралар мусульманнар, Зур гаскәр белән анда унбер ярым мең кеше белән барган вакытта боларны бит хәстәрләргә кирәк, пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу галәйһи ва сәлләм Сафван бин Умәяне чакырып әйтә, син безгә бурычка 100 комплект бир әле корал, анда бронежилетларны 100 комплект бир әле дип. Искә төшерәбез, ул иң бай кеше Мәккәдә, иң бай кешеләрдән берсе, әйеме? Син миңа бир моны, ди. Сафван бин Умәй әйтә, я Мухаммад, ди, син моны миннән тартып аласыңмы или сорап аласыңмы? Карагыз, монда ни? Әһәмиятле булган әйбер. Аңларга кирәк. Сафван бин Умәй инде качып киткән иде бит, әйме? Аның бөтен маллары Мәккәдә калды, шулай бит? Мәккәдә калгач, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва кергәч, димәк, Нәрсә? Ул инде, в принципе, былай да ала аладыр, э? Юк, ди. Мин синнән моны бурычка алам, ди, һәм кире кайтарырмын сугыштан соң. Ярар, ди, бирә моңа 100 комплект э, бронежилет бирә, баралар сугышка, һәм пейгамбер салсам шушы сугышны җиңгәч, Теге зур кавемнең кавем кача, бөтен малларын калдыралар, бөтен качып китәләр болар, малларын калдырып качып китәләр. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм боларга караган вакытта шуның янында, монда нидә бар, Сафван бин Умәй әле исламны кабул итмәгән вакытта карый бөтен бу малларга. Анда бер зур үзәнлек, Хайваннар белән, маллар белән, дөяләр белән, сарыклар белән тулган. Карый да болай сокланып. Ну, бай кеше бит инде, ул бит инде олигарх, акчасы күп. Сокланып караган вакытта моңа Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва күрде дә әйтә, "Әлә ашадымы?" ди. Геди ошады. Ну, күз алдына китерегез, бер анда бер олигарх янына киләләр дә әйтәләр, менә бу завод ошыймы? Или анда бу э, Газпром ошыймы сиңа? Ошый, әйме? То есть ул аның бәясен аңлый. Э, ошады ди. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтә, синеке булсын ди. Күз алдына китерегез. Сафван бин Умейя шушы мизгелдә әйтә, мондый бүләкне бары тик пәйгамбәр генә бирә ала. Ягъни без сезнең белән бирә алмас идек, шулай бит? Кем бирә алыр иде? Шул әле генә сугыштылар, әле генә анда ни күпме ни җафа чиктеләр, аның күп ниләре бар, гаскәрләре бар, тегеләрне ашатырга кирәк, моны аш бер армия бар, әйме? Монда бер кәфер, гафу итегез, әйме? Кәфер Монда бер кәфер сокланды бу мал белән һәм ул әйтә синеке. Сафван бин Умәй әйтә, мондый бүләкне бары тик пәйгамбәр генә бирә ала. Әшһаду ан ла илаһа иллаллаһ ва әшһаду анна Мухаммадан расулуллаһ. Һәм мусульман була. Күз алдына китерегез. Көчле таригаймы?

Әйткән Аллаһ Субхана Тәгалә җәннәт әхелләрен сурәтли безгә. Җәннәткә кергән кешеләрне барыбызга да Аллаһ Раббыз керергә насыйп әйләсен һәм барыбызга да шушы аяттагы кешеләрдән булырга насыйп әйләсен. Җәннәткә кергән кешеләрне гыйләттән чистарткач ди. Гыйлә ул бозыклык, начарлык, шуннан чистарткач, ди, һәм аларның астларында җәннәт елгалары аккач, ди. Ягъни моннан беренче җөмлә җәннәткә кергән кешеләрне Аллаһ Тәгалә монда галимнәребез әйтәләр, көнләшүдән чистартып куя. Ягъни җәннәткә кергән кешеләр карасалар, моның фәлән байлыклар, фәлән ниләр, фәлән мөмкинчелекләр, ә моныкы тагын да күбрәк, ләкин ул берсе икенчесенә көнчелек итмиячәк. Чөнки Аллаһ Тәгалә аның күңелен чистартып куйды, анда көнләшү юк. Бер. Шушы ук аятьне аңлаткан вакытта галимнәребез әйтәләр, Карагыз, җәһәннәм әхелләре, җәһәннәмгә кергән әхелләре бер-берсен батырырга уйларлар. Беләсез, әйме? Җәһәннәмгә кергән кешеләр, җәһәннәм әхелләре әйтерләр, менә болар безне адаштырдылар. Боларга күбрәк газап бирегез әле дип. Менә болар безне адаштырдылар, безнең газапны аларга тапшырыгыз дип бер-берсен батырып торырлар. Ләкин җәннәт әхелләре бер-берсенә көнләшмәсләр. Алар әйтерләр, шушы җәннәт әхелләре әйтерләр, Әлхамдулиллах! Әлхамдулиллахилләзи хадана лихаза! Ох, безне менә шуңа хидаят иткән, безгә менә шушындый Туры юлларны биргән, менә шуңа җәннәткә алып килә торган туры юллардан безне алып килгән Аллаһка хамд булсын ди. Ва ма кунна линахтадия лаула ан хадан Аллаһ. Әгәр дә Аллаһ безне хидаят итмәсә иде, әгәр дә Аллаһ безгә туры юлны күрсәтмәсә иде, без моңа барып җитә алмас идек.

Әле бездә әле бүгенге көндә ниндидер бәлки шик бар, әйме? Әмел шулай булыр микән? Җәннәттә болай булыр микән? Бу пәйгамбәрләр болай дөрес әйткәннәр микән? Бәлки анда кайдыр бәләкәй генә шик булырга мөмкин, ләкин җәннәткә кергәч, нәрсә әйтәләр? Пәйгамбәрләр өйрәткән, аңлаткан әйберләр, җәннәтне аңлаткан әйберләр, җәһәннәмне аңлаткан әйберләр бөтенесе хакыйкать.

Сез изге эшләр кылган өчен җәннәт менә бу ул, менә. Яни татарча тәрҗемә итәргә авыррак, ләкин аңладыгыз, әйме? Менә ул сезгә вәгъдә ителгән, сез изге эшләр эшләгән өчен бирелә торган җәннәт менә ул. Җәмәгать, бу аятның бүгенге җомгага, менә бүгенге җомга иң мөһим булган сүз уртада. Җәннәт әхелләре әйтәләр, безне хидаят иткән Аллаһка хамд булсын. Әгәр дә ул безне хидаят итмәсә иде, без моңа барып җитә алмыйдыр идек. Әгәр дә Аллаһ Раббыбыз безнең бабаларыбызны шушы 900 елларда хидаят итмәсә иде, Алар һидаяткә күнмәсләр иде, шулаймы? Башкалар шикелле сугышып торырлар иде, башка динне кабул итерләр иде. Ләкин Аллаһның рәхмәте белән безнең бабаларыбыз, шушы җирлектә тора торган бабаларыбыз исламны кабул иттеләр. Аллаһның рәхмәте белән без сезнең белән

Шушы җәннәткә кергән кешеләр инде һичшиксез шөкер итәрләр һидаяттә булган өчен. Һәм бүгенге көндә иң мөхим кагыйдә җәмәгать безгә кирәкле, без бүген менә шушы тарихларны искә төшереп, Сафван бин Умәяне, Билал радиаллаһу анхуны, Башкаларны, сахабәләр, Гумар радиаллаху анху, әйме, бабаларыбызны бүгенге көндә ничек исламны кабул итәләр Европада, әйме, ислам, ислам душманнары бүгенге көндә исламны кабул итәләр. Израильдә, Израиль безне мусульман кардәшләребезне бомба атып торган Израильдә кешеләр исламны кабул итәләр. Ни өчен? Аллаһ Тәгалә хидаят итә. Аллаһ Тәгалә хидаят итә. Менә монда утырып вот басып карыйм, әйме, менә кайбер кардәшләребезне белеп беләм әйтәм, әйме, белеп әйтәм. Әле бер ярты ел элек кенә исламны кабул иткән кардәшләребез менә монда утыралар залда. Альхамдулиллах. Альхамдулиллах, без бөтенебез менә шушы ислам юлына килдек, Аллаһ Тәгалә безне китерде монда. Шуның өчен бу аятны ятлап